kamano moro maintie jera mar lolwe tv en odiochieng' maber kendo akawo thuolo nieri makende mar rwaki e tv mari migeno mar lolwe tv ma endi en chenro mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kod an jeff olomba ka odiochieng' ma kawuono wadwa kawo thuolo mar rango achiel kachiel ni to dwoko mane owuok mar penj mar klas apar kod ariyo ne en dwoko mowuok machalo nade wadwa range kod kuku mare Wang'e ni to ogandawa mane oyudo marks mopogore opogore machalo kaka A, B, C, D kaachiel kod E jogi eki to ochung' kama chalo nade. Wantiere kod jalony weche mag somo e studio kaendi. Abiro miye thuolo mondo onyiswa nyinge kaeto wabiro dhi nyime kod twak machalo kama. Rwaki e studio ja. Ero, Daktari. ero kamano Jeff. Eh, kendo achaka moso jokanyanam no kwe uru amor kendo biro e studios mag jololwe ka Yes. eh, the second time Mm. Uh, nyinga en uh, Eddie Okoth Odari kendo awuok e Kisumu County. Uh, sani apuonje nja mbalariany mar Jomo Kenyatta University Mm. kendo amor mar kendo biro wuoye wach mar education mar Kenya ka kendo molo bang' duoko mag form for wuok. Yes.
Erokamano nya daktari. Okang'eyo gimomiyo kiwacho ne gini Dr. Eddie. Ah. Ok, yeah. ero ga wache kamano. Uh, Dr. Eddie is a title, yes. and we cherish titles. Yes. But at the end of the day, I mean, in Eddie by Eddie. Hero kamana yes. Daktari yarua ki studio. Daktari giumi alungi yudio chima kawena ni mondo. Warange ni to duoko mar klasa par kod ariyo. En duoko mano wuok kod buok mopogore opogore koni kod kocha. Ok ne jonyuol kende, ok ne jopuonje, jopuonjre kende, ok bende ne jopuonj. Oganda duto ne bet ka obedo kod buok. kata kapok wadhi e mano awinjo ka niluonge ni the matiang'i iya kata kapok wadhi e mano daktari nyisa ni dwoko ni eri kaluwore kod weche mag kuo sekta mar somo osebedo kod weche mag kuo koni kod kocha kapok warango dwoko nyisa ni weche mag kuo iparo ni higa mar 2016 mokalo ni eri bende ne odwoke chien uh, kaluwore gi results manyocha dr matiang'i ogolo yes abro wacha 100 yes ni weche mag kuo odok chien mm. kendo kaluwore gi kaka higa ni nyocha ok wayudo uh, jopuonjre maduoko ma, ma, ma, ma, ma gi ong'adi kata owit oko yes. nyisowa ni e, wang' ni duoko I mean, kuo mar mag piny nyocha nyocha odok chien mm. so at least mano evidence ma wanya bet go ni kuo I mean, ni kuo mag ma- ma- mar piny nyocho nyocho- nyocho dwok piny kabisa Nyocho nikech dwok. sani nyithindo te Yes. mag primary kcp gi kcse nyocha giyudo dwoko Yeah. mano en gima ber erokamano ahinya daktari koro odwa rango dwoko neri achiel kachiel aneno ka nitiere skunde madongo mane obedo kod bwok ma bende kinde ka kinde kaneno ka dwoko duogo to skunde madongo gi eki ne yudo nyithindo mane yudo grades man malo moko niyudo ka grade mana nyalo bedo mapiny mogik ne en kata b b minus e skul sani ero wayudo ka wantiere nyaka kod e kwachako range e higa mar aluf ariyo kod apar gang'wen kacha jok mane oyudo alama mar e e plane eh, ne gin joma romo aluf adek prabiriyo kod adek kwabiro higa mar aluf ariyo kod apar gabich ne gin aluf ariyo mia auchiel prang- pradek kod auchiel kaeto higa mokalo ne en mia achiel prang'wen kod achiel maendi nyiso nang'o kaka jalony e weche mag somo Um, mokwongo anya wacho ni nitie so many factors Yes. ma nyaka wang'i especially ka wadok e results Yeah. mag, mag wanafunzi Mm. to mokwongo adwa wacho ni matiang'i otimo maber kuom duoko I mean kuom, ku- kuom, kuom duoko weche mag kuo piny to bende kwayudo kaka A's odok piny Yeah. drastically Mm. Mano is one of the indicators ni nitie kaka samoro jomoko ne yude e yo mane Ok ni mane kare. ok ler Mhm. kendo mane adier ma wabetgo. Yes.
On uh, to- korka bat machielo bende nyaka wang'i penjni critically. Koro uh, ka kendo koro a- a- kendo akwayo oganda luo jo- jo- jok manenowa nikech koro Yes. adwa argue critically Yes. kaka ng'at ma analyze Mhm. these exams. kare kaka odhiambo nyuma nyoro ka nyigochona ni abi e studio kae Yes. to nyatemo timo simple analysis mag penjgi Yeah. what they mean Yes.
to nyatemo kawo two years uh, 2016 results mag 2016 Yes. gi results mag 2015 15. Yeah. to ka nyang'iyo kinly to nitie gimoro manyo aneno ma was surprising Yes. kendo en, en, en, en, en, en a presentation Mm. nikech inya dhi ayudo ni kiyudo kochakore a yes nyaka d plus Mhm. a nyaka d plus Mm. gimomiyo adhi e d plus en ni atunde a- a- a- a- aketo line kuma, kuma wanya capture from middle level colleges nyaka universities Mm. nikech dr matiangi nyocha osenyisowa page mar uh, jo university C plus and above Yes. ma kaka ne giwacho maber en about 88000 Mm. to kwang'iye from uh, B plus Yeah. nyaka A Mm. to wadhi wayudo ni jogi gin gi constitute only gima waluongo ni 48.1% to ka dhi e d plane Yes. nyaka e Mm. magi three grades back Mm. wadhi wayudo ni nyithindogi wa 51% Mm. about 52% koro ka nya ng'iyo gino to nyochacha nikech akia kuma problem nitie Yeah. gima nyaka wayiego ni nyithindwa ok ofuwo kamano the way the picture mar exam mo- mogol sani ni dwa portray Ni 51%. 50 ok wanya bet gi nyi- ni wan gi nyithindo in this country matimo penj ma 51% Yes. gin nyithindo ma dholuo marach biro wacho nofuwo Yes. i don't believe in that koro ma e nyisowa ni somehow experts in, in education Yeah. nyaka especially stakeholders Mm. nyaka gichak interrogate NEC mondo gine ni yes kwalo penj nyocho gi- nyo- nyocho- nyo- nyo- nyocha nogeng' Yeah. to what could be other factors Yes. momiyo wadhi wayudo ni d gi until e E, yes. wan gi 51% kidhi ng'iyo d minus alone en over 100 and something 141000 Yeah. d, mi- d minus Mm. mano nyisi ni there, is, there, there, was, there was something that we also don't know with these exams to gigi wanyamana duoko ka wayudo the clear picture Yes. yeah, from nikech wang'e maber ni penj kaka chair mar nek nowacho Yeah. penj nobedo reset which was good apart from penj nobedo reset nade penj gi wadhi moderated kane gisebedo reset yeah. mar ariyo the duration ma penj nowuok go korka kora duration ne- ne very very short ma bende ne on one hand ne ber ni ng'ato geng'o kwalo penj Yes. but nyaka wang'e penj kane an ka mokwongo nanyisi gimoro jeff Mm. ni penj e pinywa mar kenya ni ot- itiyogo as elimination tool yeah? and not something for progression to ma e gima bende achak aneno gi penj nikech akia kuma gi piny kuma wadwa tere eh, the d Jo- jo- yes. until e 51%. 51% Kipa- Mm. nyaka sani pod akia kuma wadwa tere jogo Yes. to mano nyisowa ni there was something this short duration I would have expected gima, gima kor ka pacha naneno ni kaka ne gisesil loophole. Yes. Ka results nowuok kaka gin penjo ma penjogo ni was this were these results if it was that shifting mane rach kamano. Yeah. Were they moderated? Mm-hmm. Gima dwa ng'eyo ni kachiwo A 50% e kwan. Yeah. 50% na ema tiyogo e subject kaka physics. Mm-hmm. nikech magi gik ma nyaka wang'e from neck mm. and if this is not so yes. the best ne ni mondo gi moderate these results mm. to give a picture yes. of what we expect mm. nikech mae waneno ni these exams of not the normal curve nyiso ni daktari ka ing'iyo curve ni iwinjo kiwacho ni en curve ma odhi malo ahinya seche kuduogo piny wacho ni nenore ni ne ok obedo moderated nyaka ne gole ok orangi nenore ni oti kod eh, ok owach kata ni ka ka kwan oketi ni eh, 60 en a to manyiso ni oti gi mano nyaka e e subjects mamoko gi gi- gi kizungu abiro nyisi ni jeff Mm. just a look at that curve yes my fear is that these results were not moderated that is my fear I may be wrong. Yes. Nyabet ni ok awach nyabet ni nikech akia gima notimore mm. kuno. But kang'iyo duration ma penjo tiek mako. Yes. Gi duration ma penjo gole. Mm. I highly suspect ni ng'ato no noketo kata graph no moneno how the inclination yes. and the impact ma gini dhi bet go. Mm -hmm. Golo penj en achiel. Kalo penj en achiel. Mm -hmm. En, en gimoro kendo. remo penj bende en gimoro kendo mm. but the focus yes. mar education en ni wadwa produce jok manya bet somewhere manya timo something with their lives kendo manya progress mm -hmm. koro mano is my fear on the other hand bende gima chaka neno gi penj ni mm. ni on a positive note yes chako omiyo omiyowa mondo wayaw pachwa nikech for a long time kenya kae ji ose concentrate on the university Yeah. kata jok mineno ka kwalo penjgi the last time kana wuoyo about kwalo penj kae Yes. jok ma kwalo penjgi their aim is to produce students madhi join university Yeah. that is their aim Mm. to king'iyo kata even the government mosekalo mae seem to be the thinking and the mentality Mm. mar jok ma wan go kech idhi yudo ka sani university ji dwaro university in every village yes every corner of a village Mm. ji dwaro university wiwa osedhi mwa wil gi middle wiwa odhi wil gi middle level colleges mane wan go sani what would have been the ratio of one professional against 10 technicians sani wadhi yudo 10 technicians Yes. against one professional Mm. koro it basically means ni ka an, an, an, an jafundi bao manya time maber Yes. ting'eno nego chula molo ng'at modhi e university mano is what we are so universities are also we are trying to lose uh, to, to kill the meaning and, and the strength of the universities koro mano emomiyo ke- penjni bende ni kwan Koro nyaka wang'i ni to koro Matiang'i from now henceforth. Mm -hmm. Education, are we going to look at it in totality? Koso yes. wadwa ma concentrate in loophole, ma geng'o loopholes ma kwalo penj, mm -hmm. to at the end of the day we are not going to care gik matimore ne nyithindo mm -hmm. from now henceforth. Daktari tiparo nade, jok ma koro ne otimo penj machalo kaka higa aluf ariyo kod apar kod abich, higa aluf ariyo kod apar kod ang'wen, kwang'iyo chenro ya chane to gi sani, ma indi kare en onyiso nang'o kata ka iwacho ni iwacho ni ero wach kuo mar piny to nenore ni nitiere nyalo nyisore ni chien kocha ka ji osebedo ka timo piny to kalo ma- mang'eny miwuoro ne kalo kendo donjo e mbalariany to sani iyudo ka kwan nieri bet ka odok chien ma nyiso ni ang'o ma osebet ka timore en mana kuo nieri koso nitie weche moko mang'eny donjo mbalariany jeff

And we are also going to see major increase wadhi reduce nikech sama imodorate so imodorate factory in the mass fail. Yes. Koro idhi yudo ni jok mo fail ka dhi reduce although malo odhi odhi increase to odhi increase matin. They will be Matin. very very small percentage. Yeah. To kata kidhi ku- ku- ku- to kata king'iyo those years behind Yeah. king'iyo the curve mowueni Yes. idhi yudo ni jogi kochako biro from b minus Yeah. tiyudo ka gini s-

the, there is no margin kanye ma graphs gi pogore Pogore, mm. kendo kanye midhi yudo ka girome Mm. mano nyisi ni as we move b and d plus idhi yudo ni things are becoming normal to kata kwang'iyo wach examination uh, kuo mar examination ma, i mean kuo mar penj mosetimore before ma samoro nyamiyo wa sacrifice nyithindwa Yes. ni Mm. aparo aparo kabisa kuoni notimore in which category idhi yudo ni skunde mang'eny were not even aware Yeah. emomiyo gi- iwinjo kiluongo ni examination cheating was a cartel Mm. ma was a cartel of a private members it was like a private members club to kata kichaka chaka nyachako analyze nyatemo ng'iyo kendo the progression kwagolo e oko

underestimate and we cannot really talk of penj ma nikwalo per se we know ni penj nikwalo to kendo we had extreme A's Yes. to kwa penj kokwal to the affect joma ni A's ema dhi malo ahinya but when it comes now to B's and C's wadhi wayudo ka kendo koro wadok towards normalcy Yes.
Emomiyo adhi awacho ni kapo ni exams gi were not moderated, results gi were not moderated, mm. but ka gibedo moderated, yes.
to factor in the strength of the students in totality, I'm sure ni the number that would be enrolled in the universities would increase. erokamano ahinya daktari aneno ka sani eri koro duol mochung' ne riwruok mag jopuonje mano ero bende nat gin bende gidwaro mondo otim forensic audit kaka ne onono penjgi kiparo ni maendi en kwayo mar jonatno iparo ni biyieri kode to kotime to onyalo kelo lokruok one thing i don't want to speak on behalf of nat mm. because i'm not a member of nat yes.
but gima dwa wacho ni nat is a stakeholder mm. in education

I don't know. Koro ka NAT wants forensic audit to give us a clear picture of what happened, so be it.
yiere gi mano koro Yiere gi daktari mano. kane iwuok ka endi last time niwacho ni uh, penj kitimo tidwa kete mana ni en gima elimination kiwacho to en gima yani igolo jok moko Yeah, oko en golo. igolo uoko niwacho ni ka utimo penj ji prariyo ting'iyo ni idwa kaw mana ji apar gabich koro un ji abich gi kusedong' to udong' ni kumudhiye onge koro wang' ni koka ogore kuomu matek wan kod atamalo piero abich kod achiel maendi koro kata koro en koro ingo kata elimination wacho nikech adieri ka 51% e joma notimo penj oyudi ni koro ok oyudo alama manyalo terogi kata e middle level colleges miwacho gigi Jogi eki dhi dhi kure? Koso gidok kendo mondo gichak gisom gi nuo? Jogi itimo gi nade? Uh,
Jeff, on the other hand, Yes.
51% ni mana kaka nyi kaka nyisi. Yeah. U- u- Wazungu nowacho ni e- education, eh, I mean nitie ng'ato no, no define education ma very interesting. Yes. Ni it is just an art of replacing an empty mind with an open mind. Yeah. Oh, yeah. ing'eni ka gimoro ka gimoro en empty Mm. but not open Yeah.
you cannot feel anything Mm. it remains empty Yes.
to ka gima empty no iyawe ma obet open ting'eni you can find something to fill it in Mm. ang'o momiyo awacho kamano awacho ni results mowuok gi kama kama ober kama kendo giber na ni gin eye opener nyaka wachak penjore ni education system yes grubni we may have sacrificed a few here and there Yes. but ma onego bed a stepping stone towards us mondo koro wang'i ane education in totality where are we going wrong nikech mana kaka ne wawacho the last time Yes. kaka natemo wacho the last time ni ka wanya tap talents gi e primary school ma by the time odhi e form 1 to waseng'e ni watrain ge for particular things yes we would not be having this discussion today nikech ne wa- wang'e ni okay mae koro interest ne en mae watrain in this line tibiro yudo ni kata na jo jo d jo, jo, jo deep lane nyaka igi yes koro kaka wan oganda luo Yeah. it's going to open our, our, our eyes and Mm. especially the leadership of, of the counties in luo nyanza yes Sani pesa ma uwacho ni waketo pesa e ndara, waketo pesa e daraja, en ga ndara gi daraja gi Yes. gero class. Ah. Yeah. Sani nyaka koro wapar ni 51% gi Yes. what chunk of that ma en marwa mar Luo Nyanza. Yes. So can we now be able to get even training polytechnics that we can now quickly absorb these people Mm. to train them on things that would put uh, food on the table? Yeah. Mano mano e gima nyaka koro wa- wa- nyaka koro wadhi wang'i. Gik mwa kama wadwa train gi whether they are agricultural colleges, whether Yes. they are the, the, the artisan, masonry, ang'olo, uh, ti- tij bao gi. Mm. Sani nyaka koro wa move with speed. Tidhi yudo ni an adhi neno results gi, odhi duokowa gik mane wan go years back. Yes. Ndalo ma ka nidhi Kenya Polytechnic, Mm. yeah, it was not a university, it was a polytechnic, but people recognized you.

of their intake. Chako odwok chien. Yeah, nikech nyocha gi ne gise move to the level mane gichako kawo jo C+. Yes. Only. Koro sana C+, ginyalo dok go e sani C+.
donjo university te. Mm. In fact, Koro university gidhi- pod dhi bet gi deficit Yeah. because public university should handle up to 96,000. Yes. They only have about 88, 89,000.
Ma other public universities bende. Koro ma nyiso ne kata uh, training schools mag weche mag thieth gi dhi dwoko uh, uh, grade chien. They have to be forced.
They are going to be forced. Mm. Nyaka giduok grades gi chien. Koro mano is where we are also finding the solace in it. Yeah? Universities manyochi yawe ma universities yes. yawo campuses miyudo ni university achiel oyawo campuses ang'wen in one town. Yes. Campuses gin gidhi yudo wanafunzi kani. Okay. Idhi lorgi. Koro that is already gig taking us back. Kanye kende ma kachaka ng'iyo go results gi. Yes. To that is the other positive side of it.

ma wase adulterate even university education so i think these results should now be eye openers Yes. makoro on the o- o- as much as yes it is sad ni we are getting a, a huge chunk of Yes. nyithindwa ma wakia gik ma dwa dhi timogo but on a positive note it should be a stepping stone mondo wane kaka koro wachako we are now going back to the drawing board to dr matiangi Yes.
mana kaka nawacho the last time ni matiangi no, no seal one side Mm. which is cheating

of this education. Erokamano ahinya mwalimu. Awinjo maber daktari kod weche ma iwacho kaendi. Ayudo ka wang'ni koro ionge kod geno ne oganda ma 51% miwacho ni koro ok ing'eyo gima dhi timore negi. Nikech chien kocha chande kane wantie kodi to niwacho ni nitiere kaka inyalo to koro maendi iwacho kwa endelea kama endi. to nyisore ni maybe kata higa ma wantiere 2017 ni wanyalo expect ni the number could be higher wanyalo bedo na greater percentage Uh, to be honest, yes kaka Matiang'i nyochako yes gi NEC. If Dr. Matiang'i co-involves stakeholders in education, yeah co-involves stakeholders, Mm. ma they are talking as a team, yes

Yeah, of course, probably uh, we, we saw a lot of uncertainties and ease in schools ma nyithindo ok obet mokwe gik mang'eny and then uh, gik mo- gik moko nobiro abrupt Yeah. yeah kaka term dates o- ong'adi Yes. so many things obiro koro magi are all factors ma bende could have either affected teaching Yes. or would have also affected the students' preparation. Koro magi are things ma nyaka bende waket into factors. Ok wanya wacha wacha ni nikech nikwalo penje momiyo gigi odok piny. Yeah. There were so many factors, Mm. honestly. Ma nyaka rang Inya yudo ni maber. among these A minuses. Yes. Among these A minuses. Mm. Inya e, kanye A minuses ge bibiro yudo ni samoro nyathi otimo penj ka janyuole kata ni mochari. nyathi moro ne ni kata na delivery room yes. owuok konyore delivery eh, nyathi kata mano mako nyathi manyako kata mano mako ich owuok kacho biro examination room koro there are so many things that would have contributed of course magi cannot be used to explain the drastic yes. drop mm. yeah but koro nyaka wang'iya ne this drastic drop yeah. kama oaye mm. but eh, iwacho ni ati chal maonge geno gima nyisi mana ni geno ma an go yes. wawachoga ni, yeah. ni when life gives you a lemon make yes. a limonade mm. yeah. osemiyo wandini
osemiyo wandini mm. nyaka koro wa move with speed mondo wang'i ane ka wanya kata yudo sim, I mean, polytechnics to train these people yes. nikech university ok gibedie mm. mid level colleges ok gidhi dhi mm. koro can we train them on to jomoko be osechakoga from that level yes. ma waneno kochako ma koro nodhiyo e certificate course mochako timo diploma course mm. motimo degree ma koro en gi masters en gi phd ji osemuvga yeah. ji move mopogore koro we cannot say that there's completely no hope ok ochuno nyaka ng'ato ochung' achung'a kanyo ni koro kum no ok ochuno ni ochung' kanyo ni kanyo mochung' e joma nya dok nwoyo yes. well and good results nyo gol december mm. onya dok mondo ko nikech ong'e factors ong'e gik mano miyo achiel ariyo ok otimore kuome onya dok yeah. onya dok nuoyo mondo ne ane ka higa manyien onya timo maber mondo o move a step further but ng'at ma onge that capacity mar nuoyo nikech idhi yudo ni jo d minus yes jo d jo d jo d minus Mm. idhi yudo ni huge chunk of them ema bende samoro iyudo ni kata fees ne tamoga Yeah. Magi e jok mane iyudo ni nyaka kia odhi otim ang'o mondo oyud gimoro matin, nyaka ogine, nyaka odhi o- obeg jo basari to jo basari magwa bende i- is another hell altogether. Koro idhi yudo ni so many things. Yes. Paka, So many. Koro idhi yudo ni ma- mae be kodwa chako oparo ni odwa dok nuoyo. With the life Chunye ol. mosegine chunye ol. Yes. To in such cases, Yes. what do we do? We organize something. that uh, we put our pride down, yes. we accept where we can be trained, mm. and with that we can always move step by step. Erokana ya daktari ya mora kodi kenda goni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e kinde ka kinde daktari osebedo kanyiswa ni ok onego walal focus mar penj ni wakete mana ni en gi mirango go ni ng'ani riek ng'ani ofuwo Daktari wacho ni penjo onego bed for progression, manyiso ni ng'ato en ng'ama nyalo dhi mbele. Ok irang ni ka ji otimi apar gabich to ji apar un inyisou ni ji apar mokalo, ji abich un koro gol oko ni onge gima unyalo timo. Mano ero en paro ma nyaka wachak loko. Kamoro amora japuonj wacho maber ni inyalo wuok ma ichak imed ondamo achiel ariyo adek. Kik chunyi gore, dwoko noseduogo nyaka oganda chorre nyime.